Te tae o katoa, Miki, me me nga akotanga katoa o Ngati Rangiwehi. A, konei anō hoki, a, ka haere atu ki Puhiroa, ki tō tātou nei urupā, a, otira ki te puna o Pekehaua, ana, ki reira anō hoki, a, whakahaere me ki ētahi o nga kaupapa. Engari, a, koina te, koina te tino hua me ki taua kia hune whakaaro o Tarimano. te āheinga ki te ruku hohonu ki roto i tō rātou Ngāti Rangiwehitanga me kī. It's not just te reo, it's their whakapapa, it's their kawa, it's their tikanga and everything is ingrained within.

Ā, rangi ngungihitanga ki roto i ngā kaupapa ako, ā, pērā anō ki te wāhanga kua taha ake nei, ā, ko tō mātou kaupapa ko Ngāhuru ki Te Awahou. E motuhake ai tēnei kaupapa ki a mātou, ā, nā te tāpiri i ngā kupu o muri ki Te Awahou. I taea ai ngā kōhanga katoa te kaupapa ngahuru. E ō there waiata and their kōrero is all about what's out and around. Tēnei get out and then they walk those places. Kai roto i aua mahi hoki ka whakamana. Anō i wā tātai whenua ake, i roto i ngā haerenga ka rongo, ka tae ā-tinana hoki ngā tamariki ki ngā wāhi whakahirahira o te awahou. Ana, ko te wāhi e tau ai te hīnaki kāpoti, ko te ingoa o taua wāhi, ko Waimihia. So, kei te ako, kei te rongo, kei te tae ā-tinana ngā tamariki ki wā rātou Ngā whenua ake. Rakiraki ki te wai. E noho ngā rakiraki ki te wai. He pai te ua ki ngā rakiraki? Āe, he pai te uaua kia koe, te ua kia koe. Kāo. He pai mō ngā rakiraki anake. Tētahi o ngā, ea, āhua toru tau i mua, mōhio pai mātou e maha ngā whanaunga ki konei, e noho, noho mai ki roto i te awahou, engari, ā, e haere ana ō rātou, ā, tamariki ki wāhi kē, ā, ki ngā puna reo. Engari ā, nā te aha, nā te kaha anō hoki pea o ngā, ngā mahi i ngā tau kua hipa atu, kua, kua hoki mai rātou. So, koirā tētahi o ngā tino, ngā tino taonga, ngā tino hua kua kite e mātou me kī, ā, te, te ohu whakahaere. We have hui's three times a year. for the whole iwi and each time they would come with a a report and such of advising us or explaining to us where they're going, what they're doing, their numbers. Ko koina tētahi o ngā mea tino motuhake me kī ki a Ngāti Rangiwewehi ko te maru. Nō reira, mā te haere atu ki ngā hui o te maru, e āhei mātou te tohai nei ō mātou nā kōrero ki te iwi, e whakarongo ana hoki ki ngā kōrero a tā te iwi e tohai ana ki waenganui a mātou katoa. Ko te akoranga ki ahau nei ko te tino akoranga. ki te kanohi ki te ao, i te marae, i te mahi i te marae, i te mohio ngā tamariki, nōku i te marae, nōku i te mana o te marae. I just always knew that my babies will go to Tari Mano. Just being Māori and wanting my babies to be able to learn and speak Māori and to have whakaaro Māori.

Ki te koroheketanga, kia una ia, he tino tuara, ā, he timatanga pai, ā, te Tarimana Kōhanga Reo hei tuara mō te iwi, kia whai atu i rā ngā tūmomo āhuatanga, ā, mā te iwi anō hoki hei, hei awhi, hei poipoi. Kai te poho kereru tātou katoa, te iwi o tēnei, o, i ēnei tamariki kei konei. Um, ko nga hua, wow. Um, ki te kite wa ratou tu ki te waiata, ki te haka, ki te taki karakia, ki te taki whakapapa, man, he, he rawe, he rawe.